Me tona menemene ataahua. He aha ōna pūmanawa? He pai tōna kanikani haere, he koi. Me tōna menemene ātaahua. Kia ora! Ai, kia ora. Kia ora, Riki. Kia ora, ko ai tō ingoa? Ko Ana. Ko ai te tangata tino pai ki a koe? Ko Whara. Kia ora, Whara! He kōrero anō tāu? Ai, he pai a Whara, he, he tino ātaahua ia, he pai tana ngākau nui. Nā tōna aroha ki te tangata me ōna whakaaro pai. Ooh! Me tōna reo hoki. He aha ōna pūmanawa? He tino ātaahua ia. He pai tōna ngākau nui. Nā tōna aroha ki te tangata me ōna whakaaro pai. Me tōna reo hoki. Kia ora! Kia ora! Kia ora ki. Ko wai tō ingoa? Ko Brittany ahau. Kia ora Brittany. Ko wai te tangata tino pai ki a koe? Ko Wana! Kei konei ahau! Kei konei ahau! Oh, tino atahua ia. Pai ki a hau ona, ona karu moe moe a. Tona, tona kanohi hu mari. Me, me tona poho pu huru huru. He aha ona pu manoa? Ona karu moe moe a. Tōna kanohi hūmārie. Me tōna poho pūhuruhuru. Kia ora! Kia ora, Raki! Ko wai tō ingoa? Ko Rona ahau. Ko wai te tangata tino pai rawa atu ki a koe? Ko Piki! Pai ki ahau ona uaua nunui me ona makawe mingimingi me tona hanga toa. He aha ōna pūmanawa, ōna uaua nunui, me ōna makawe mingimingi me tōna hanga toa?

Ko wana, ko pi. In this next segment we're going to show you some photographs of piki, whara, wana and pi and we're going to ask you some questions and leave a gap for your answer. See how you go. Kia kaha! Ko wana tēnei. Nō Whāngarei ia. Ko Ngāpuhi tōna iwi. He kaimahi whare pukapuka ia. Ko wai tēnei? Ko Wana tēnei. Nō hea ia? Nō Whāngarei ia. Ko wai tōna iwi? Ko Ngāpuhi tōna iwi. He aha tāna mahi? He kaimahi whare pukapuka ia. Ko Piki tēnei. A te 17 o Oketopa tōna rā whānau. He tangata kaha ia ki te tiaki putiputi.

He tangata kaha ia ki te aha? He tangata kaha ia ki te tiaki putiputi. Ko Whara tēnei. Ko Pita rāua ko Mere ōna mātua. Ko Maumahara tōna marae. He kaiwhitinga whakaaro ia. Ko wai tēnei? Ko whara tēnei? Ko wai ōna mātua? Ko Pita rāua ko Mere ōna mātua. Ko wai tōna marae? Ko Maumahara tōna marae. He aha tāna mahi? He kaiwhitinga whakaaro ia. Ko Pī tēnei. Ko Wana tōna teina. Ko Hana tōna tuahine. Kei Kirikiriroa tōna kāinga ināianei. He kaimahi whakakori tinana ia.

Ko Wana tōna teina. Ko Wai tōna tuahine. Ko Hana tōna tuahine. Kei hea tōna kainga inaianei? Kei kirikiri roa tōna kainga inaianei? He aha tāna

Nē? Ka wētito, ka pai hoki, te umeke rawa. In this next exercise, it's similar to the others, but this time we'll focus on whakapapa aspects and those qualities that the band members have recognised in each other. Anō nei, āta titiro, āta whakarongo kia pai ai ngā mahi. Tēnā koe, Piki. Tell us about yourself. Ko Mara Whara tōku iwi. Ko wai tōna iwi? Ko Mara Whara tōna iwi. He tangata kaha au ki te kai ahi kirīmi. He tangata kaha ia ki te aha? He tangata kaha ia ki te kai aihi kirimi. Kia ora whara, tell us about yourself. No Kirikiriroa ahau. No hea whara? No Kirikiriroa ia. He tangata kaha ahau ki te tuku aroha ki ngā mea katoa mai te rangi ki te whenua. He tangata kaha ia ki te aha? He tangata kaha ia ki te tuku aroha ki ngā mea katoa mai te rangi ki te whenua. Kia ora Wana. Tell us about yourself. Ai, kia ora. He pātai pai tēnā. Ai, i te tāra tōku pāpā, ah, ko i o matua kuri tēnā. Ai, i te tāra tōku māma, ko Papa Tūnuku. Ah, ko ku mātua, oh, tino rongonui, ah, ko tōku maunga, ko Taitai. Ko wai tōna maunga? Ko Teitei tōna maunga. Ko tuku awa, ko Tere. Ko wai tōna awa? Ko Tere tōna awa. Ai, ai, ai, ai. Uh, ko tuku iwi, ko Rongonui. Ai. ko wai tōna iwi? Ko Rongonui tōna iwi. Ko e tēnā, ai a, ai a, o, ai, ai, ai, ai, e tangata tino kaha ahau, a, ki te pūre raku raku, ki te waiata, ki te kanikani, a, ki te haka, ki te mahi taiaha, te mahi pui, a, ngā, ngā, ngā mahi katoa. He tangata kaha ia ki te aha? He tangata kaha ia ki te purei rakuraku, ki te waiata, ki te kanikani, ki te haka, ki te mahi taiaha, ki te mahi poi, me ngā mahi katoa. Tēnā koe, Pī. Tell us about yourself. Ko haha mama toku iwi. Ko wai tona iwi? Ko haha ma tona iwi. He tangata kaha au ki te kanikani. He tangata kaha ia ki te aha?

ā, ki tētahi whare kanikani e waiata ana i runga i te atamira. I whakaaro ahau, Ū, he rawe! Rawe! Ā, kātahi ka tūtaki i a Piki i tētahi toa hoko putiputi. Ā, i reira ia e waiata ana ki tētahi pohutukawa, He te reka hoki o tōna reo e hoa. Āe, koina te tīmatanga o tētahi hononga peri pai. He toa whara ki te waiata i ngā waiata moemoe a. He toa whara ki te aha? He toa whara ki te waiata i ngā waiata moemoeā. He toa pī ki te kanikani. He toa pī ki te aha? He toa pī ki te kanikani. He toa wana ki te whakapae i ōna makawe rite ki te ngahere. He toa wana ki te aha? He toa wana ki te whakapae ōna makawe rite ki te ngahere. He tangata kaha piki ki te tito waiata. He toa piki ki te aha? He tangata kaha piki ki te tito waiata.